Intluang a renthlei DD Ground Report then zawl atangin. Mizorama zirlai pawl lianber Mizo zirlai pawl MZP chuan zirlai harsa te tanpuina tur Student Aid Fund a kalpui chen a, he fund hi engtianga kalpui nge a nia, engtianga dil thei nge tih te tuntumah hian kan thlirho dawn a ni.

Hei hi a ni kan thupui tan rual hi chakna a ni.
Chibai ule, Sri Lalremruata, mzp President ka nia, hei Mizo zirlai pawl te hian zirlai harsa engemaw zat kan pisa rawn tlan lut te kan lo tanpui tawh thin a, amaherawhchu kan sum leh pai neih te duangin a tam tham thin lo avangin, Kan duh ang pawhin kan in kan pui thei thin lo a, MZP term thar ah hian Student Aid Fund kan han ti a, zirlai harsa te tanpuina tur kan han buatsaih a, chutah chuan Mizo zirlai harsatna avanga lehkha zir chhunzawm thei lo te tan theih pa tawp kan chhuah a, ni kum December ni sawm khan kan Chief Minister zawng takin he Student Aid Fund a hi min tlang zarh sak a, tunah hian a dilna hun te kan hawng reng a, engtik lai pawhin MZP General Headquarters ah hian a dil thei a. mi pathum lai hnenah he student aid fund-a hi kan hlan tawh a, tin dilna pawh eng emaw zat lo lut tawh a, student aid fund management committee ten la ngaihtuah chhunzawm leh tur a ni a, hei student aid fund hi MZP-in kan han kut kenna chu a management committee-ah hian MZP chhungkua chauh ni loin educationist kan tih prominent citizen kan han tih te, tin zirlai aia awh te, Zawihnam pual ai awh te tin legal advisor te kan nei a, chutiang chuanin committee ah hianin mzp chhungkual mai ni loin he pawn lam atang pawhin min rawn tel pui tu te an awm a, tin he student aid fund a hi chi hnihin kan then a, pakhatna chuan a thlawn tawp mai a in pek zirlai harsa te tat puina tura kha a ni a, tin a pahnihna chuan interest free loan kan ti a, Hei loan anga han lak a, a pung awm loh a an zir zawh hnu a pek leh tur kha a ni a. Chumi chu zirlai harsa te nakin zel a kan tanpui theihna tur atan interest free loan kha kan han buatsaih bawk a ni. Hei MZP Student Aid Fund-a hi kan hriat ang khan tunah hian mi pathum kan han pe tawh a, fundraising te pawh kan la nei chho zel turah kan ngai a. He Student Aid Fund kan buatsaih chhanah hi Mizo zirlai te sum leh pai harsatna avanga lehkha zir chhunzawm thei loh hi kan awm kan phal lo a, chu chu Mizo zirlai pawlin a Student Aid Fund kan han buatsaih chhana kha a ni a, ih a thawh duh tan pawh a thawh theih reng a, tin kan sum hmanna te hi lang tlang taka siam a ni a, ih kan hmuhna leh kan hmanna zawng zawng te MZP office-ah hian a en duh tan chuan a en thei a. Tin, kan Student Aid Fund Management Guideline in a min sawi angin MZP Assembly-ah pawh i Pawl pui sum bakah Student Aid Fund bik a hi a hrang hlaka report kha pek tur a ni a. Tin, a sum enkawlna atan hian Joint Account i President, MZP President, Student Aid Fund Management Committee Chairman te, Secretary leh Treasurer ten, Joint account kan siam a, nakinah chuan QR code hmang pawh thawh duh tan pawh thawh mai theih turin ruahmanna kan siam a ni tih kha kan sawi lang tel duh a. Zirlai harsa kan Mizo pui zirlai te he Student Aid Fund hian Mizo zirlai chauh kha huam a ni tih laia kha huar takin kan sawi lang duh hrim hrim a, Mizoram chhunga mi tu pawh tan dil theih a nih rualin Mizo bik tan a ni tih laia kha kan hrial lo palang tih kha a hlawm a, dilna hi ziak pawhin a thlen thei a, Tin, he fan-a hi a dil duh tan a dil theih rual khan Management Committee ten a dawng tlak an ni em, dawng awm an ni em tih kha zir chianna an nei vek dawn a. Chumi hnuah chuan kan pek anga hmang lo ten awm a nih chuan an chungah dan ang thlenga hmalak theihna dan tura kha Student Aid Fund Guideline-ah hian a awm vek a ni tih lai kha ka insawi lang tel duh bawk a. A duh piang tan thawh thei a ni a, kan sum hmuhna leh hmanna te pawh a duh piang tan MZP Office-ah hian en theih vek a ni tih kha Kan sawi lang tel a ni e. Student Aid Fund kan han buatsaih chhan a hi nichen a kan han sawi lan tak ang khan heti laia MZPPsa te zirlai harsa tak tak te tin nu leh pa te an fate zirna avanga harsa na tawk te an rawn kal thin a. Chumi ni vang chuan MZP hian kan Mizo zirlaipuite Sum leh pai harsatna avanga zirna an chhunzawm theih lo kha kan hlau ber a, chumi vang chuan Student Aid Fund-a hi siam kan ni a. Nichina kan han sawi lan tak, Student Aid Fund Management Committee-ah hian Chairman-a MZP President kan han ti a, chuan Secretary-ah hian MZP General Secretary Treasurer a mzp treasurer ni lai e by post zel khan a ni a, tin mzp elected OB zawng zawng te baka e educationist emaw prominent citizen pahnih aiawh a khan Pula Hriatreng a changte, Kulikawn leh Pila Remsangi Fanai a public public te an ni a, tin student aiawh hian by post in kan han ti a, Aizawl City College Joint Students Union president ni lai apiang kha kan han ruat a. Tin, Zawihnampual a aiawh hian Zawihnampual Chairman apiang i a bai post bawkin kan han dah a, Legal Advisor ah hian Miss Zopaliani Khiangte, Mizoram Law College, a ni kha kan Legal Advisor a ni bawk a ni. Kan veizel dawn zirlai pawl ten hei hi an ni kan thupui tanrual hi chakna. a ni.
DCIO office Hnahthial chuan chapchar kut sanghnih sawmhnih paruk inbuatsaihna atan a vawikhatna atan Hnahthial district ah chapchar kut bazar a buatsaih a. Chapchar kut bazar ah hian dawr sawm pathum hawn a ni a, Mizo hnam thuam zawrhna te, eile in zawrhna te, ban a kaih dawng tu te, thil siam chhuah zawrhna te, heng bak ah hian veggie stall leh pangpar dawr te hawn a ni a. Mipuiin an hlut in dawr hawngtu te pawhin an inhral that thu an sawi a ni. Aw chibai vek maw le. Hei kumin kum sang hi sawmhnih paruk chak chak kut kan lo thleng leh dawn ta a.